Assalamualaikum ulun maucap salam. Waalaikumsalam buhan pian manyahut akan. Ulun wani di sini handak bapandung nang bajudul Bingka Banjai Kada Hilang di Taguk Jaman. Mudahan buhan pian seberataan tehibur. Ucup ngini lakian anum nang rancak mamakan makanan jaman wayahini karna manurutnya labih takanal. Hari Ahad, Ucup singgah ke warung Acil Ijuk. Melihat-lihat macam-macam wadai tradisional Banjar. Dari situ, Ucup mulai tahu kalau makanan Banjar kada makanan nang ngitu-ngitu haja, tapi banyak makanan nang unik. Tapi ada kisah wan nilai budaya nang harus dijaga. Ae Ucup, singgah pang, kada usah supan-supan. Di sini nah banyak wadai Banjar. Nang nyaman apalagi warung acil ni paling takanal sedunia hi ga. Ulun ni ti iti haja cil ai, ulun ni biasanya makan makanan nang lagi takanal di media sosial haja tu nah, nang kaya suji, ini gin makanan apa haja, kelihatannya pina bahagi banar ai. Bahagi? Ngini lain bahagi dingsanak ai. Ngini tu ngarannya vintage. Kaya ikam, hapenya buguk tapi masih haja dipakai. Bingkah dihinanya mau bari pujanya. Hahaha, ucup ni ikam. Mun makanan ada di internet, langsung tu pang bacari. Tapi, mun wadai kampung sabangan malah kada dilelet. Padahal ya tebulik jua tamakan wadai hintalu. Wan hintalu mandai. Kisah harat toh handak nang pina iya. Mun bingkani deh ko siksit jua nah kawa pigal. Lainnya kaya itu pang nang ai. Nah cuma makanan modern tu kelihatin labih manggugah saliga. Kada suah merasai pang kalo makanan dari negara urang nang kaya. Suci tu nah. Susi kalau cumbai, lain suci. Mengacari boleh cum, tapi jangan jua. Kalau sampai kita kada ingat bahan makanan daerah sorangan, karena dari makanan jua kita kawa melestarikan budaya ini. Emangnya wadah Banjar ada kaitannya kah lawan budaya? Ada bahan mulai, contohnya bingkani nah, gadir bahagi sampai wahini. Masih maolahnya, resepnya diwagaskan dari kuitan sampai ka anak cucu. Bingkani kada cuma manis diliuk, tapi manis jua cagitannya. Kada kaya janji ucup pang, manis di awal haja, imbahnya hanyut di bawah angin. Anang ngini ada haja bahannya nyabati urang. Halau gaya tadi hu ulun ja kena hapak. Gayaan ja cup. Tapi bujur jua pang, budaya kawa hilang mun generasi muda kada peduli. Contoh ucup ni nah. Makanan urang inya bangga akan model, model kisah pengeriannya tu pang dah. Imbah makanan daerah kita disambati bahari.

Bujur jua, kadang ulun tahu makanan luar, tapi kada tahu macam-macam mode Banjar. Umah, banget banar nitu. Jangan sampai ucup ni urang Banjar, tapi mun takuni wadai Banjar menyahut, wadai napa nitu? Baingat dah dari wahini. Jangan sampai lah, baingat tu pang ulun, wahini wan ngaran wadai panjai. Nah Cu, kam tahu lah bingkah tu napa haja rasanya? Setahu ulun rasa tiga misu, iyalah. Salah! Bingka tu gasanya ada kentang atawa tapai. Nah, cuba ni bingka acil. Wan makasih sayang acil meulah. Rasa icum. Uma he, nyaman banar acil. Lamak, manisnya pas banai. Kenapa ya ulah-ulahnya gua ini mencoba? Uma he. Hina ikam ti kalu sibuk mencari nang jauh, padahal nang payah kada kalah nyaman. Wah, nyaman tu pang, apalagi wan acil ijum ne, masa siap gin mun doi. Itu pang pentingnya kita menjaga budaya, kada harus dari, kada harus jadi orang Donald. Dari halus ja sudah termasuk melestarikan. Contohnya makan wadah banjai kah? Heeh, menungkai makanan tradisional, memakai bahasa Banjar, wan mengenalkan budaya kita lawan orang luar, lawan orang lain. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Mulai hari ini, ulun handak lebih mengenal makanan Banjar, kada hanya mencari makanan yang terkenal di luar haja. bagus bagus tapi nanti jangan sampai isuk kamu bepadah cinta wadah banjang ibah wadah habis hanya ingat budaya kada ah kali ini ulun bebujuk cilai ikuti janji ulun ja kaya kada yang kaya cil anang tu pang manis di awal haja mendusta haja pendengan kalau semuaan udah banjang menjaga baimbaian budaya kita akan tatap hidup. Ujung, bahasa Banjar, makanan Banjar, wan adat Banjar itu semunyaan warisan nang harus kita jaga wan banggakan. Nah, jadi jangan supan buahnya ay memakai bahasa Banjar. Wan, jangan supan makan wadah Banjar tuh. Nang penting, jangan supan kalau ketahuan makan banyak wadai. Sampai sini dulu bakandung ulun, pesannya kita harus tahu bangga wan menjaga budaya kita sabangan, jangan supan, karena mulahan kita nang melestarikan siapa lagi, ini wayahnya nang anum bagarak, ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.